Ачсагыз бөтен китапларны, бөтен китаплар кайсылар зур, серьезный китаплар, дин китаплары, иң беренче хадис кайсысы? Именно шул хадис куйганнар. Именно шул хадисны куйганнар. Фих китапларын ачсаң да, хадис китапларын ачсаң да, үзгә китапларны ачсаң да, шул хадисны иң беренче куялар, ләки шул хадисны иң беренче искә төшерәләр кешенекенә. Чөнки ният ул аера гыйбадәт белән обычный эшләрне. Ният ул определять итә кешенен сәвабын кечкенәме сәвабы, зурмы, зурмы сәвабы. Ният определять итә күп затны. Шуңа күрә даже э, безнен бүгенге килүебезне дә ният определять итә. Бер ни дә юк. Без монда төрле халык, кайсыбыздыр иртәрәк килде, кайсыбыздыр соңрак, кайсыбыздыр э, э, Дугосюлланып, исләнеп, арупахланып килде, кайсыбыздыр обычный, төрле кеше төрлечә килде, и хәр кемнен бар нияте бөген гө килүгә. Һәрбер кешенен, вот монда күпме кеше бар, нияте бар, ни өчен ул бөген җома намазына килгән. Шуңа күрә ниятләрне багу, ниятләрне,

Алла өчен ният булсын, изгелек өчен ният булсын, аны кеше уйламагыз, ул синдә бар, миндә юк, сиңа Алла биргән, миңа Алла бирмәгән, алай түгел. Ә именно кеше контролировать итеп, һәрбер вакытны аны дөресләп, кешенең нияте дә зур дәрәҗәгә йитә һәм дә аның нияте дә дөресләнә. Шуңа күрә э, сүләр, сүләргә ничек ул э, ният дөресләнә, нинди аның зур дәрәҗәсе, әлбәттә дә безгә бик э, важно белергә. Пәйгамбәр салсам ата, иннамал а'малу бин ният дигән һәр бер кешегә, һәр бер кешегә дигән бирелә

Ә, ә, шул бер остаз әйтә, имеш, элке дигән халык ә, юрауна нәсә бимә я'мәлун. Элке бар дигән иде халык, кайсылар ә, кешегә эшләгән эше белән нишли, как бы кешегә күрсәтә. Айтмыйбыз мактана, ә булган эшләгән эшен өскә чыгара халык белсен дигән. Ул. Ну хәзер дигән халык бар, кайсылар эшләмәгән эшен дигән өскә чыгыра. То есть юк зат белән нишли, күрсәтә, что ул якобы эшләгән, якобы ул шундый зур дәрәҗәдә. Аңлыйсың, икесе дә монда дөрес түгел. Шуңа күрә безнең ниятебезгә карата күп зат, күп зат бирелә. Ә, әлбәттә дә, любой изгелек ир, любой вот, хут нинди изгелек булсын, Коръән уку, зикир, намазга килү, хаҗга бару, хайыр бирү, ә, булышу, ниястә изгелекне без атялабыз, бөтенесе ике условие белән генә Алла аны кабул кыла.

ниятебезне их искренность ният булу обязательно если ниятебез безнеке искренне булмаса алла өчен сәвап өчен алланы яратып алладан куркып шундый ният кешедә

Абыйлар, без бит һәр көн изгелек эшлибез, тиеш белергә. Да, атиек безнеңчә динебездәге булган эш булсын ул. Әгәр дә динебезчә эшләнсә, искренне белән эшләсәң, Аллаһ Тәгалә шиксез изгелегеңне, любой эшеңне кабул кыла. Но әгәр дә син шундый эш эшлисең, искренне, йөрәгең авыртып, Алла өчен, но ул эш диндә юктыр.

Кабул кылмый потому что диндәге булмаган ул эш була. Диндә просто булмаган. Допустим пример китерәбез. Кемдер хәзер килде, җома намазына искренне, йывынып, бизәнеп, Алла өчен йөрәге авыртып, шулай Алладан куркып килә, но җоманы укый ничә рәкәт? Дүрт рәкәт укый, например. Җоманы дүрт рәкәт укый, мин дигән укыйм күберәк, Аллаһ теләге. Икеме күп, дүртме күп? Дүрт күп, давай мин дүртне укыйм, и халыкны да укыта. Или Аллаһ сакласын, бәлки килер э, халык кем шундый имам айтыр, давай дүртне укыйбыз, Аллаһ сакласын. Ул кабул кылынамы? Кабул кылынмый, потому что җоманы безгә Аллаһ Тәгалә атты, пәйгамбәр атты, алимнарыбыз өйрәтте, ике рәкәт сү. То есть ул диндә булмаган затны искренне булса да, яхшы нияте булса да эшләсә, ул э, кабул кылынмый. Шулай ук хаҗ, хаҗ кыла кеше өмердә, э, ни, елына бер тынап хаҗ кылына. Кемдер өч тынап хаҗ кылгысы кели. Ул кабул кылынмый. Потому что хаҗ елына бер тынап кына, определенный көннәре бар, вакытлары бар. Тагы ниястә булсын, шундыйрак пример алабыз. Якшы нияте, искренне нияте, но дөрес дин буенча түгел. Нинди пример можем китерергә сезләр белән?
Хаҗга бер баласын алып барып, хәтта шул кеше өч дүрт бала Яхшы, хәзер ни, абзи, бер секунд ары киләбез, ни, пыс, по, по, по теме алабыз. Бармы тагы пример, кайсы кеше искренне, яхшы, йөрәге белән эшли, но Аллах Тәгалә кабул кылмый шундый эшне? Но әйтик, Аллаһ Тәлә искренне булса да, но динебездә булмаса, Аллаһ Тәлә анарны өйрәтмәсә, вот без ни өчен изгелек кылабыз, ни өчен намаз укыбыз, ни өчен җомага килдек? Алланың чакыруына без җавап бирәбез.

Стремительно, то есть ашыгыгыз. Вазаруль бәй и эшләрегезне калдырыгыз, именно эшләр арасында монда не останатя? Сатуны атя, калдырыгыз сатуны дигән, потому что сату күп тормышыбызда өлеш алып бара. Шуңа күрә калдырыгыз һәм дә килегез, ашыгыгыз намазга. Ул дигән сезгә хайырлырак. Намаздан соң таралыгыз, йөрегез, Табыгыз акчагызны, малыгызны. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә. Аңлыйсыз, без килдек шундый ният белән. Шундый ният яхшы булса да, но әгәр дә дин буенча булмаган эшләр э, булса, без бер пример китердек, хаҗ өч тынап кылгысы килә, или э, э, акшам намазын анда 8-9 рәкәт укыгысы килә примерно, аңлыйсызмы? Хәтта укыса да тырышып, ният белән, но юк, потому что безгә Алла әйтте. Акшам намазы биш рәкәт. Өч рәкәт фарыз, ике рәкәт сүнә. Все. Ул алышынмый бер кайчан да. Так ниястә можно пример китерергә и хотя бы сезнен сорауга. Шундыйрак пример кайсы искренне эшли, но ул э, Динебездә юк, потому что... Хотя бы сезгә. Да-да, машалла, активный. Бу мәхәллә активный, молодцы. Ага. Но яхшы. Шундый примерлар күп. Главное, сез аңладыгыз, да вот? Әгәр дә Аллаһ Тәлә кушмаган эш булса, хоть нинди искренне булсын, хоть нинди яхшы ниятең булсын, Аллаһ кабул кылмый. И айтабыз, Һәрбер изгелекнең кабул кылуына ике бересе кешенең нияте яхшы һәм дә динебездә бар, динебездә кушкан булсын. Шул эшләрне эшләсә, адәм баласы Аллаһ Тәгалә кабул кыла. Кечкенә генә изгелек эшләсә дә, кечкенә генә Аллаһ Тәгалә мөмкин зурайтырга. Аллаһ Тәгалә дигән

Ну, а, хотя бы инде откровенно. Потому что э, откровенно сөйләүнең э, файдасы бар. Кайбер кешеләргә ошамаса да, цел кешенеке бәлки алышынып яхшыга ул китәр. Э, Җомага кемдер килгән, җома намазын укыйбыз. Алла кушканча, без дөрес, но нияте аныкы ниястә? Анда э, семьясы бар инде җомага, бар инде җомага кәләше башын тетә, анда улысы, булысы, теге дә барган, бу да барган, давай син дә бар, син дә бар инде. Ул бара, но анын юктыр нияте, вот Алла өчен. Просто бара, я әшип Арыттылар инде, барамын. Да, дәшмәсен или кеше күрсен, кеше сүләсен, вроде бы мин дә монда намазда күрсеннәр. Шундый нияте кешенеке булса, искренности булмаса, ул намазны Алла кабул кылмый. Потому что ул үзе әйтте. Аңлыйсыз? Но әгәр дә шундый ният белән кеше килсә дә, бәлки бер килер, ике килер, өч килер, но Аллаһ Тәгалә аннан йөрәген ачыр да ниятен эшләр, алышыныр. Нияте алышыныр, и Алла кабул кылыр. Ул үзгә вопрос, и иншалла күп күп вакытта шулай кешенеке мәчеткә йөргәч ниятләре яхшыга алышына. Но в основе алганда без Ә, шуны сезләр белән ә, шуны сезләр белән сөйләрбез барыбезнеке эш кайсы әлбәттә дә кеше эшли но ниятендә ниястә

Хаҗга бара, и нияте анда сату итәргә. Да, допустим, бара хаҗга, и хаҗга барам, затно китерәм үзгәсен, босын. Безгә ул, может быть, и не актуально шундый, ләкин үзгә халыкка, допустим, кайсылар хаҗ янында торалар, илләр, авыллар, шәһәрләр, алар шул вакытны бик күп файдаланалар.

Кабул кыла, кабул кыла, иншалла, потому что анын иң беренче нияте. Кабул кыла, но ул не сравнится шул кеше белән, кем только барган хаҗ өчен. Только кем барган только хаҗ өчен, ары, изгелек өчен, әлбәттә дә, анын сәвабын ул ала алмый. Потому что анын, опять-таки, үзгә ниләре дә бар. Но ул хаҗи кабул, шулай ук ниндидер э, өстеннән төшә, сәваплар ала. Но, әлбәттә дә, сравнить ителәлми. Шул кеше белән кем искренне шер бер изгелек өчен генә барган. Ник? Чөнки һәрбер изгелек эштә

кемгәдер булышабыз, ештырабыз, или барабыз ара изгелек төшкә, и синеке в доли секунды ниятең иде ниястә? Все, барабыз Алла өчен, все. Шул ниятең иң беренче синеке булды, и артыннан ук ниндидер вакыт үтте дә бик тиз эх, ага, барабыз, заодно давай еще, моны да алам, тегене дә алам, бак юлда не булса. Ул уже

Бер тырнак өстеннән төште, и икенче ел да бара, өченче ел да бара, дүртенче ел да бара, и анын хаҗы ни, ничегрәк анын хаҗы. Әлбәттә дә, динебезчә елына бер тырнап хаҗ кылырга, кешегә бер тырнап өмерендә. Ул имеется в виду уже обязательно. Һәрбер мөмин, мусульман кешегә кемнән бар возможности, кодрәте имеется в виду, финансовый, э, Саулык, экономический, юллар ачук булсын, үзгәләр булсын, анын возможности шул булса, анарга фарыз, обязательно бер тынап өмерендә хаҗ кылырга, это обязательство. Но әгәр дә кемдер кеше бара хәр ел, кемдер кеше биш ел саен бара, анын хаҗы әлбәттә дә яхшы. Әлбәттә дә кабул кылына. Ике условия тик инде булса. И Аллаһ Тәгалә анарга сәвап яза. Күп вакытны э, миңа да берничә тынап э, айткан иделәр, типа ну ни йөри бу хаҗга бер тынап барды инде, ни таки йөри, һәр ел хаҗга йөри. Шундый айтучылар бар, кемнәр э, һәр ел хаҗга йөри, аларга шундый

Бер тынап качкылды, ике тынап бара, өч тынап бара, анын акчасы, анын малы, тели ул ятимнәргә бирә, тели ул ел саен хаҗга йөри, тели ул үзгәне эшли, тели ул үзгәне эшли, ул анын акчасы, анын малы, и халәл эшкә ул борчый. Кем хәр ел хаҗга йөри, ул, ышаныгыз, ятимне дә калдырмый, үзгәсен дә калдырмый, и үзгәсенә дә булыша. Шуңа күрә ул анын үзенен эше. без как таково анарга э, бер ни дә нитәлмбез. Азанга вакыт инде да. Тогда тагы бер азан нине хутбанык. Э, бер бер сорау алабыз да. Иншалла тәмамлыйбыз. Әлхәмдуллә, яхшы Аллаһ Тәгалә э, кабул кылсын, Аллаһ Тәгалә иңеллек бирсен. Һәрберебезгә Раббым Аллаһ Тәгалә нәсип итсен ниятләребезне дөресләргә. Шул яхшы ниятләр белән э, Аллаһ Тәгалә каршына барырга һәм дә һәрбер изгеләр изгелекләребезне Аллаһ Тәгалә Раббым Раббым кабул кылсын. Раббым кабул кылсын. Кемдер ни, кешенең нияте үзе белә башындагы ниятне, кемнекедер ниятләре ничек айтырга Разный булса да, ышаныгыз Аллаһ Тәгалә, иншалла, аны туры, турылый. Главный әз ген, әз ген просто тырышырга кирәк, и Аллаһ Тәгалә турылый да и э, бирә, иншалла.
Вот язык намазы монда безне тириш фаразы үч рәкәт бит, давай. Да, почти. почти. Так, так, дүртеге, Ага.
өчтегеме?
Ит өчме? Яс, ястүрәкә дүрт.